Good morning, nan dam cio hna maw? Happy Monday. Tu jingka bantuk in thuthannak canṭha kan petu kan Pathian min thang ṭhat si ko seh. Tu niang an dam tein na tho i bantuk ka bia na ka ngaih khawh zong hi Pathian thluachuah sunglawi tukmi a si. Le tu ni ah nang he ruahṭi ding i ka thimmi pakhat cu ngaihchiatnak lunglennak kong hi a si. A ruang cu kanmah kan community ah hin lunglennak ngaihchiatnak hi tamtuk kan chim tuan bal lo. le hi ruang hin atu zing ah hin van i ruahṭi hna ka duh ko 2018 ah Six Months Survey nih khan US ah minung thongkul hi survey an tuah hna cu chungah cun sawmli le paruk percent nih hin ka um a har tawn ko ka lungleng tawn ko ka lileng tawn ko tiah an chim so 47 percent nih hin an timi cu zeitindah an um ti a si cun hoi dang sin kan um zongah hin kan lileng peng ko timi khi an an ruahnak kha an rak chim tawn Hi tikah hin COVID hnu 2020 hnuah khan cun khualtlawn zong har group in pakhat le pakhat pehtlaihnak zong kha van um kha ṭih deuh a si caah khan a ṭhang chinchin kha Lunglen a si timi lilennak kong kha cu rang cun hi ruahnak kong hi ka van i thimmi a si. Lilennak ruangah hin ngaihchiatnak, depression, lungretheihnak, anxiety, cun psychosis a tatak a si lomi a um ko ti ruahnak te pawl khi a kan ruahter kho a rak chuak kho lilin sau tuk um ruangah hin cun si thalo hei ti te po substance abuse hei ti te po zong ke ka khan arak chuak khom nai pe tlai mi se le bible cha he kam ban pe tlai ter ding asia chun bible cha chung lo khan genesis angam pa ni a me hleiriat a me kul thum chung kam hmu mi chu adam kha ama te lo ge den dum chung a um her he was lonely Mah cun Elijah cung kha a lileng umhar in a rak um. Siangpahrang pakhatnak a ngan hleikua a hme pahra kan hmuhmi cu Herod tlang ah khan a rak zaam, zeiruangah dah a zaam ti si ahcun Baal profet hna sinah khan teinak kha a hmu ko, sinain khan Jezebel nih khan thah dingin khan a dawi le a salpa zong kha a tliktak le ni sawmli le zan sawmli chung kha ramlak ah khan te khan a um kha a um lio caan ah khan Bawipa Jesuh sinah khan ka nunnak he san a tlai ti lo ka nunnak rak lak ko keimah nih thil ṭha ka tuah mi te pawl hi zeihmanh ṭhathnemnak a ngei lo tiin khan a rual le a ngaih kha a chia kan Bawipa Jesuh zong kha vailamtah cungah khan Bawipa Bawipa zei ruangah dah na ka kal tak tiah khan Mathai angan kul le sari a hme sawm ni le paruk ah khan thla camnak kha kan hmuh cucaah cun hi bantuk lunglennak he zapi nih kan tonmi si ko a chit takmi a si ko timi kha pakhatnak ah kan theih a herh. Job zong kha ka unau nih a kan kaltak dih, ka chungkhar le ka hawile zong nih a kan philh tiah a rak ti tawn. Nacun a pahnihnak ah kan theihdermi cu zeiruangah dah bantuk lilennak lunlennak he kan ton ti si ahcun Pathian he kan i hlat ruang zongah khan a rak si tawn ko. Salm fung hlei thumnak pakhatnak kan hmuhmi cu zei can dah na ka philh lai, maw Bawipa? na ka philh zungzal ko lai maw? Zeican dah na ka thuh tak rih lai? Zeican dah fahnak hi ka in lai? Zeicahdah ngaihchiatnak le ka lung hi chun he zan he a khah lai? Zeican dah ka ral hi ka cungah an lek in an i lek lai? Maw Bawipa ka Pathian, ka zoh law ka let tuah. Ka thih nakhnga lo ka thazaang kha ka pe ṭhan tuah. Cuti na ka tuah ahcun ka ral nih amah cu kan tei cang an ti kho lai lo i kan sunghnak ah khan ka sunghnak ah khan an di an riam kho lai lo tiah a ti kan hmuh bantukin hin David hi a umhar a lilian caan pawhan Pathian sinah ai mer Salm za le sawmli le pathum fungriat caang pariat in caang pahra na kan hmuhmi cu nangmah cu kan bochan ko Zinglei ah a fekmi na dawtnak kha na ka hngalhter ṭhan ko. Ka thlacamnak cu nangmah sinah an kai. Ka kalnak ding lam cu ka hmuhsak ko. Bawipa huhphenhnak hmuh duh ah nangmah cu kan fuh. Ka ral hna kut chung hin ka chanh ko. Nangmah cu ka Pathian na si. Cucaah na duhnak tuah kha ka cawnpiak ko. Na velngeihnak thawngin himnak lam a ka hruai tuah, tiah a ti. Curang cu kan um har kan li na han Pathian sinah mer ko hna si Pathian cu kan sinah um zungzal timi kha kan thei a har Deuteronomy angan som thum le pakhat a hme pro ka mu mi cu chong ulo nan ral cha ko u chi hla u nan hmai a an hmai an hmai a ther phang ha u zeicatiah nan mah he akal mi cu boipa nan pathian a si an deuh hna hna an deuh hna lai lo i an hlaw fawn hna lai lo tiah a ti. Cucu Pathian nih nan sinah ka um peng ko timi kha theihternak a rak pek hna. Cu bantukin cun Joshua a ngan pakhat a hme. Pakua kan hmuhmi cu keimah nih nawl kan pek hna a si lo maw? Ṭhawng ngai le ralṭha ngai in um ko, na thinphang hlah, na lung zong dong hlah, zeicahtiah Bawipa na Pathian cu khuazei na kalnak hmanh ah na sinah a um ko tiah a ti. Curuang cun nunnak raldoh in kan kalnak zongah hin Pathian i kam hmaika kan kalpi ko kan um ko. Pathian kan sinah um zungzal ko timi kha kan theih a herh. Cun Japhania a ngan pathum a hme hlei sari in hleiriat kara kam hmuhmi cu Bawipa na Pathian cu nangmah kha him tein umter awkah na cungah ralkap bantuk in a um ko. Na cungah a A lung aa lawm lai i a tha a nuam lai. A dawtnak cu an hmuhter ṭhan lai. Hlanlio bantukin na cungah lunglawmhnak au thawng he an lawm lai. Ngan fa in na ṭahnak kha an lakpiak lai i harnak na inmi ruangah cun nihsawh serhsatnak kha na ing lai lo tiah a ti. Le mah bantuk hin kan tonmi thil vialte hin Pathian sinah zam khawh a si lo. Le Pathian in kan tonmi vialte hi a hmuh ko. Zeitindah a hmuh ti ahcun Psalm uh, fung sawmsarih le fung thum cang hnih cang kul le cang nga in cang kul le cang ruk na ka hmuh vancung ah khin nangmah hlei in ho dah ka ngeih nangmah kan ngeih cang caah vawlei ah hin ka herhmi zeidah a um zei ka herhmi zeidah an um ka pum le ka ruahnak cu zor chung hna hmanh se law pathian kha ka thazang a si amah lawng lawng kha ka herhmi a si ko tiah a ti Cu ruangah cun Pathian lawnglawng he kan herhmi a si ko. Kan lung nih kan fian khawh nakhnga thlang thlarau fimnak zong hi Pathian sinah kan hal a herh. Cun kan van kan thei dingah chingchiat ding ka van chim duhmi cu ngaihchiatnak le lennak hi a tatak in a ummi si ko. Mi zapi nih tonmi a si ko. Cun ngaihchiatnak le lennak kan tonmi te pawl hi Pathian he kan i hlat ruang han a rak si tawn. Cu ruangah cun David siangpahrang pa bantuk hin Pathian lei sinah Pathian sinah i mer ṭhan ko hna cu kan ngaihchiat caan ah. Cun Pathian cu kan sinah um zungzal kanmah te lawng hi a kan chia bal lo le pathian nih kan ngeihchiat canung a hnemtu dingah kanmah ca khan a chia ko le hi tikah hin kan ngeihchiat kan lilen caan ah hin aw pathian kan sinah um ko ti khin vuk tiah khin lunglawmh ṭhan le thathrawn ṭhan khi a ngahmi khi a lo cu ruangah cun nifatin tein duhsah tein kan i chingchiah hna a herh le cu ruangah cun ngeihchiah lilengmi vialte hna caah deuteronomy angan sawm thum le pakhat a hme paruk khai zah cio hna usih ṭhawng u law nan ralkap nan ralṭha ko u ṭih hlah u nan hmaiah therphang hlah an hmaiah therphang hlah u zeicahtiah nanmah he a kalmi cu bawipa nan pathian a si an doh hna lai lo i an hlawfawn hna lai lo a ti cun nan li le nan ngeihchiat ca zong ah hin group nganpipi church group hei ti te pawl church activity te pawl ah hin i tel u cun pathian he nangmah sin pathian hi kan sinah um zungzal timi hi chingchiahnak dingah facebook hei ti te pawl nan hawi le sinong ah khan chim langmang u lemanang man langma zong kha theihnak kha na ngei lai cun zarhkhat chung in na caan hman ning hi ṭha tein i zoh hna zeitluk in dah nangmah tilawng caan na hman midang caan na pek hna cun ministry te pawl community service te pawl ah khan rian na ṭuannak te pawl ah khan ta zeitin dah caan na hman na ngeihchiat caan a khoi ka dan a um ti mi kha hngal cun nangmah le nangmah te din caan nai pe maw pathian he pehtlaihnak na ngei maw timi zong kha ai hal cun a dangdang ali nangmah bantuk ali lengmi hna zong kha kawl chih hna law zeitindah kan hnemh khawh hna lai timi kha ruat la cun nangmah te lawng na um can lungah khan na ruahning kha ralring tein um a ruang cu Philippi angan pali a hme pariat ah khan timi cu a donghnak ah ka u le ka nau hna nan thinlung kha a ṭha le thangṭhat awk a tlakmi thil in khahter hna u. A taktak a simi thil, a sunglawimi thil, a hmaanmi thil, aa dawhmi thil le upat awk a tlakmi thil in khahter hna u a ti. Curuang cun kan lungrinnak kan ngeihchiatnak te pawl ah hin mei chungah khan alh ding thil ṭhalo peh chin longlong lo in khan zeitindah ka ruahnak a ṭhami ṭhalo maw si timi kha cuai thlai hna u sih law thil ṭha lawng tein khahter hna u sih thil ṭha lawng tein kan khahter ti nak hin vawlei thilri si loin Pathian bia tu ah khan khahter hna u sih Pathian bia tu ah khan fek chin in khan lut ko hna u sih. Cu ruangah cun Pathian bia he pehtlaihnak ding si ahcun biakinn lei he ai pehtlaimi thil zongah hin fak deuh in kal rih ko hna u sih timi kha tuzing ka rak kan sawm hna. Kan reganmi kan chimmi vialte Pathian nih a ṭha timi chuahnak rak kan pekpiak ko sehla tu ni ah na ngeihmi hi thlai ci ṭha siselaw hmailei ah midang ṭhanchonak ca midang lungdamnak ding ca zongah biachim kho dingin Pathian thluachuahnak in pe ko seh.